Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batamuan pulang lawan ulun Pakacil Didit Apa habar pian Kula Mamarina wan dangsanak barataan Mudah-mudahan sehat walafiatlah Nang lagi garing Mudah-mudahan akan lakas

Nah, kaman kita belalah hari ini. Nah, kita belalah hari ini bakayu sepeda pulang lah. Bakayu sepeda kita mengitari uh, Kampung Alalak. Nah, Kampung Alalak ini termasuk kampung tuha di Banjarmasin. Kampung Alalak ni bersebelahan lawan Kampung Kuin, di mana Kampung Kuin ni tu bahari wilayah Kerajaan Banjar. Nah, nah jadi Kampung Alalak ni baparakan. Lah, umpati tarus video Pakacil Didin sampai tuntung. Jangan bakijipan lah. Pakacil Didin, balalah tarus! Nah.

bakas-bakas ini lagi nah nah dulu di sini pasar terapung sudah sekitar uh, mulai tahun 2000-an pasar terapung ini sudah kada rami lagi di sini dah nah, nah tahun 2010-an itu sudah hampir kada ada lagi sudah nah pasar terapung nah, nah ini bubuhannya aja lagi apa nah

Uh, ini terbuat dari apa? Tang aneh uh, daun apa nih ya? Daun nipah. Nah, daun nipah tuh rumbia lah. Lain. Lain lah. Oh, ini daun nipah lah. Oh, iya iya. Hmm, nah, ini apa ini pian ini maulah gasan maulah ada nama nukarik kan atau kayak apa kan? Oh, oh.

oh ini basanya lah oh jadi ini uh, daunnya nah nah ini daunnya hanya dijamur hanya diulah nang kayak ini ya, di ah, putar-putar kayak inilah nah jadi sehari kau pian mulai sekitar 50 buting lah hmm, sudah karing sudah nang anu menembakkan tambat kau yang iya iya seminggu tuh kan aja bang 100 100 biji kah kira hmm hmm, de dengan harga dua ribuan lah sebuting lah eh, nah ini tanggoynya lah nah ini tanggo nang setengah jadi lah hitungannya tanggoynya nek eh, eh nah kalau kalau nama jadi akan di mana oh pin
oh di kampung tanggoy yang di gang itu kah eh, oh iya
oh iya hmm, hmm, hmm. nah ini
oh

uh, artinya tuntung begawi dulu nah istirahat nah ini ini usaha-usaha kayu nah ini lock kayu-kayu lock bon nah hendak diproses kena nah, jadi kada dari kayu-kayu inilah uh, orang mau ulah ka anu nah ini ini usaha-usaha kayu di sini nah itu penggeragajiannya someanya lah nah nah somilnya karena tadi selalu sudah selalu karena tadi sudah kita nih kesorean datang ke sini nah orang ampihan deh begawi bubuhannya nah itu ya juga nah nah di sepanjang alalak ini orang baju ulah kayu aja nah lah nah Nah, tapi karena kita sudah terlalu sore tadi, lalu kata kada kawa melihat bubuhannya begawian. Kada apa-apa kita melihat oh, kayu-kayu log ngaja. Nah, ini kayu-kayu log yang hendak dijadikan kena eh, papan, hendak dijadikan eh, balok. Nah, ini kayunya. Nah, Bahari pang kacil ini nah tiap hari bemainan di atas kayu ini pang nah bahari. Nah, wayah ini sudah tapi ada lagi kayunya. Nah, nah. lalu ada lagi. Nah, nah, nah jadi hmm, paling ada orang unjun menangkap iwak lagi sore gini sudah kadada lagi dah yang begawian itu apa nih apa undang lah apa yuk apa bah ada iwaknya dikira tadi mau jok undang umur umpannya kah nah, ini kita berada di uh, pinggir sungai Barito di atas kayu-kayu lekbon nah kayu-kayu ini kayu-kayu inilah nang kena hendak di, uh, ditatak nang itu nah. Nah lah. Nah. Jadi nah. Nah. Ya kah? Nah, jadi kayu-kayu inilah nang kena ditatak menjadi ano uh, papan tadi menjadikan balok-balok. Nah, jadi industri kayu di sini pun kada hanya memenuhi kebutuhan di Banjarmasin, tetapi jua ke luar Kalimantan Selatan, khususnya ke Jawa Timur, ke Surabaya banyak dikirim kayu-kayu dari sini. Nah, jadi ini. nah, nah kalau sore ini ya ini tadi lah nah ada uh, bubuhan ini munjun di sini nah ini ada yang munjun di sini nah di situ ada yang munjun juga nah di situ ada yang munjun gitu nah inilah uh, industri kayu di Kampung Alalak

Mangarti wahini kada tahu lagi dah. Nah, tapi rata-rata di sini kayu mungkin uh, galam bisa ditatak bubuhannya juga karena uh, bahan baku kayu ini sudah mulai ha, mulai berkurang jadi galam kayu bahkan kayu nyiur pohon nyiur pun ditatak nah, nah, nah jadi ada lagi berpilih kayunya nah, nah ini ada nah, kayunya

Nah, ba bubuhan pian nang uh, pernah bajalanan, pernah uh, um, lewat atau pernah uh, nukar kayu di alalak, nah kisahkan. Nah, apa pengalaman pian bajalanan di kampung alalak nih? Nah, nah kalau kisah nang lain kisahkan ja apa nang ada. Walaupun tak kacil din tahu ja di kisah nang lain di sini tapi kita kada usah dikisahkan di sini. Lah. Nah. Nah, di sini ada nang ngarannya eh, kampung wajah nah nah sini ada namanya kampung eh, dua wajah nah sungai jeruju nah nah ini kampung dua wajah sungai jeruju nah nah nah ini kampung

pasti tahu alalak. ya, kada mungkin jangan mengaku pernah berdiam di banjir kalau kada tahu alalak. Ini pang alalak. Nah, jadi kita tadi start dari muka makam Sultan Suriansah sampai ke sini sudah. Nah, lah. Nah. Nah, nah ini tadi kumpukan uh, gabuk. Nah, tadi gabuknya bisa dijual. Nah, ini biasanya orang gasan perkawinan perlu juga gabuk nih atau gasan ma, uh, di muka rumah juga manu uh, eh, apa

babanyak pang kada istilahnya kada bisa eceran mungkin nukar nah kalau eceran mungkin harganya sama aja nah mungkin ya lah juga kan nukar pernah juga nukar kayu di sini nih nah nah ini ada kayu nah ini kayu nah

dia lalak deh. nah, jadi nah ada mengiau pak kacil tadi jar nah ya kah nah, tuh kakawanan tuh nah nah ini apa nih nah selamatkan marwah nah ini apa nah ini nah

Nah kita besepeda ini lah hari ini sampai anu aja kada sampai ke higa rumah sakit Ansari Saleh kalau sampai ke situ pertama waktunya nah sudah jam berapa nih jam 17.47 hampir jam 6 sudah ya lah yang kedua Pak Haji Lucut juga bersepeda nah jadi kita sampai muka uh, apa namanya nih uh, Masjid Kanas. Nah, di sini ada Masjid Kanas. Nah, nah jadi dulu terkenal juga di Kaalalak ini ada namanya Masjid Kanas. Nah, kita sampai situ aja. Lah, sampai muka Masjid Kanas, kita uh, akhiri video ini lah. Nah, nah sini ada peri. Nah.

Jadi kalau ada nang kada tahu lagi Masjid Kanas jar urang ya, ini pang Masjid Kanas nah. nah yang ada di Alalak, nah, Banjarmasin Utara. Nah, nah kada hanya uh, tugu nang di atasnya itu aja ada Kanas tapi juga di Tiang bendera Kanas. Ada beberapa ornamen-ornamen Kanas lah di sini. Nah, kita kada tahu jua pang sejarahnya kenapa disabut artinya kenapa diandaki Kanas di situ kada tahu. Tapi yang mulai bahari urang menyambat di sini Masjid Kanas.

melihat industri pengolahan kayu lawan melihat tadi arwah pasar terapung kenapa arwah pasar terapung karna pasar terapung di alalak ini sudah mati sudah beberapa puluhan tahun sudah mati lagi nah jadi kita tadi melihat jua nang kaya apa kondisi pasar terapung alalak yang dahulunya menjadi ikon kota banjarmasin yang dulunya ada orang maulah.

alalak kah terima kasih nang sudah menjanaki video ini eh, video ini sampai tuntung sampai habis nah terima kasih nang sudah mensubscribe melek mengkomen men-share video-video Pak Kacil Didin lah nah mudah-mudahan kita sehatan aja beratan mudah-mudahan kita berezekin aja beratan Pak Kacil Didin akhiri wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kacil Didin